Dewleta Tirk beriya hilbijartina heftê Hezîranê biryara şer dabû. Plana çokdanînê di sala du hezar û çardehan de hatibû amadekirin. Beriya hilbijartinê çend provokasyonan pêk anîn lê bi ser neketin. Bîstê Tîr Mehê li Pirsûsê sî û sê ciwan bi destê DAIŞ'ê qetil kirin. Di bîst û çarê Tîr Mehê de jî bi balafirên şer berê xwe dan Başûrê Kurdistanê. Ev heyam rê li ber sîstema nû vekir. Ango diviyabû dewlet careke din vegere kodên dema damezrandinê û bi sîstema takekesî di serî de Kurda hemû destketiyan tune bikin. Her wiha ergenekoniyên ku bi Erdogan re tifaqa xwe qaîm kirin bi tevî Erdogan berê xwe dan Cemaetê jî darbeya lîstok a pazdeh Tîrmaha du hezar û şazdehan afirandina van hêzan e. Ji bo sîstema takekes ya fiîlî bi awayeke fermî jî bikeve meriyetê, darbeyek bi vî rengî pêwîst bû. Axir piştî darbeya lîstokî bi referandûmeke sext e, meclîsê jî holê rakirin. Êdî sîstemek hovane ku ji heyama damezrandinê jî wêdetir dest pê kir. Ev lîstik her çiqas wekî li dijî Cemaeta Gulan were nîşandan jî, aşkere ye hemû pêngav Ji bo pêşî li Kurda were girtin dihate avêtin. Mixalefeta sîstemî ji bo vê yeke deng dernedixistin. Li dijî êrîşan ranediwestiyan. Heta pirî caran rê li ber êrîşan vedikirin. Erdogan bi piştgiriya CHP'ê destlênedana parlamenteran rakir û wan avêt zindanê. Biriya qeyyûman hemû şaredariyên Kurda ji wan dizîn. Mixalefeta rûreş her bêdeng bû. Niha ji ser biryara şer Heşt sal ji ser darbeya lîstok, şeş sal ji ser fermîbûna sîstema takekesî, pênc sal derbasbûn. Belê, heta radeyekê li dijî cemaeta Gulan bi ser ketin. Lê welat yek saziyek heta yek kesek li ser cemaetê nehiştin. Rast e gunehên cemaet gelek in lê divê em bibînin ku li dijî wan bêwîjdaniyek mezin tevger yan ew bêwîjdanî hê jî didomin. Heman tişt li dijî Kurdan jî pêk anîn, li dijî Kurda jî bi bêwijdaniyek mezin tev geriyan. Lê bi ser neketin. Kin û Kurd, Kurd berxwedan. Bi berdêlek giran be jî teslîmî sîstema hov nebûn. Ev hovîtiya li dijî Kurda hê jî didome. Diyar e, niha ew ê heyamek din dest pê bike. Rejîma Erdogan hatiye dawiya xwe. Ew jî dizanin ku ji niha û pê ve nikarin wekî doh bimeşin. Lê dema li paş xwe dinêrin, dibînin ku armancên xwe bi cih neanîne. Sedema herî mezin a vê yekê ango sedema serneketina dewleta hov, bêguman berxwedana Kurda ye. Kurd, bi taybetî jî şervanên Kurda, çi li Rojavayê Kurdistan, çi li Bakurê Kurdistan, dijî hemû cûra hovî tiyan berxwedan. Ew pazdeh tîrmaha xwe ya lîstok wekî cejnek pîroz dikin. Bila pîroz bikin, bila bi serê xwe balafirên şer daxin xwarê. Lê Rastî li ber çava ye, Kurd êdî aktorê herî mezin ê Rojhilata Navîn in. Mesela Kurd jî êdî ne meseleyek yek alî ye, meseleyek navnetewî ye. Hemû aliyên siyasiya Kurda divê heqê vê yekê bidin, ev berpirsiyariyek esasî ye.